Maiteirory, mba'éichapa? Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko ára pegua, ñamba'apóta ñane arandukápe irundy pa mokõi guive irundy pa pópeve. Página 42 al 45 de nuestro libro. Pépe jareko péicha he'i, ñamongetárõ, mba'épa he'ise refinadorã, qué significa esa palabra, ko ñe'ẽ piko oĩ guaraníme térã castellano-pe, qué está escrito en guaraní y en castellano, mba'éichapa oje'e jehaíramo guaraní ha castellano-pe jehaipyrépe.

Amombe'úta ndéve che irũ mba'éichapa che aperde va'ekue che válle. Ndéve haguéra omombe'úta, ndaha'eiete hína trukohápe he'iháicha lo mitã. Che la che válle aje operde peteĩ degrasiakuére, tuicha ajegrasia va'ekue upépe. Che ko yma, che pyahúpe, che vandido va'ekue, hẽ, nachepy'ỹi, nachemondái, péro che kuñasero, ha'e, la kuñasero ramo, reipurúmante la arriero léi. Upéva hína nde reiporavói ivairã la kuña, máke la ojáva, héẽ, upéva, nde remotutã'e. Reñepyrũrõ reñembohelikádo'se ohopaite ndehegui oĩ haguéicha, ha'ete voi ku oñohẽ tumbáva. ha repyta ku ko júdo vaícha nañorei. Ha upéicha, jodidoha rupi aju ha avai. Apenami peteĩ tembireko ajeno rehe ha upépe añehundi. Umíva, umi mba'e ningo jajapói iva'erã ra'e. Ivai, nda ñandeperhudika. Péro la arriéro ndahovichái, kuña jevýmante voi ko la arriéro ruvicha. Aréma voi ko aiko añatõi ha iñakãrapu la kuñakarai ahéno. Che rereko porã, che amígo, orregala chéve heta mba'e ha jey jey chembopu'ya namendái va'erãha. Peteĩ jey ome'ẽ chéve peteĩ traje corte neporãva, género de primera che compañero. Ajapouka ha amonde ha aha heseve la Junta-hápe, ha upe ténda ratýpe he'i chéve la Definadora, Moõpa compañero rejuhu pe género péro, tuicha ahýipa ñamemby. Che róga rakupaite, karia'y mbarete ko la Definadora, allí donde aquel-va, ni pe kuñáme ndaijukýi, ha, ãfe ha'e chupe, kóva che amigo ha rupi ndaipóri. Paraguaýgui ogueru chéve peteĩ macatero. Mba'e le gustápa? Che disculpa che amigo, pero che bolíchogui okañy ramoite peteĩ peichayguaite, he'i chéve. Ni po, che motĩse voi ra'e. Opilla porã ha'e la oikóva péro ombohasase che amondáva ramo. Oñemondeipa la hénte, oimu'ã roturũma ojuehe. Péro che ko mitã kapillero avei, tajejaga rakái la péichante. Ikamitã mondoróramo jepe la lpynadorã, aipichypysy che akã rague che kupeo ha ajugáda che ela de espada, medio ku, arretrunkárõ guáicha chupe. Ikatúko che amígo péva ha'e, péro che ajova ndahái amonda nde volísogui. Ha ikatu ha'e ndéve pórke la makatero jajoguáva ndajaikuaái moõguipa ou. Upépe opa la pléito, péro la ñe'ẽ isarami kállere ko'ẽ mboyve. Oñepyrũ la tálla cherehe ha'ete avei. Ndaikuaave, ndekatuvéi ni asẽ. Mamo ahahápe lo mitã oñe'ẽ reity ha otaja. Sí, oĩ avei la opilla porãva la kósape. Amo ipahápe ajepicha, ajahela, rojepilla jovaipa la kuña ndive ha oñantokáma chéve asẽ aja rei pono añerrevave.